Chawhma lama sahuan na zuk kal a ni. Chuan eng tinge zin ni tur tak kha kan va hre duh hi. Chuan khawi lam pan tur nge kha.
Tha siama se no neina tei ven ang chu tilo. Helai vel kha a vuat a ni aw. Vur tla chap zel nia. Hma phau ni lo mai. Aw e hei naute a lawm bawk a aa chham chhe leh dawn ni awm e hei aw hetah naute aw naute lam pah hi bang naupang hi.

Sanghnih sawmhnih panga thaw tan ni a ni hei tun he chal tlang ah kan awm a GRS salon kawt ah kan awm a ni a bulah khu bawng kawn a ni a bawng kawn pat thlak na hi lo khi chal tlang chho na box kha a ni a bulah sawn TV house te a awm a hei vawiin mi hi NRS a. dawr awm tlawh hlauh mai kan van nei awm rei hman vak lo na kan han be zawk zawk a he chak lamah hian hardware dawr te pawh awm kan ti kha hardware dawr ah te hian hei rawng te pawh an kawl cheuh a ni chi hrang hrang plywood te a hardware dawr lian pui a ni hi aw kan han lut ang a dawr chhung hi kan han cover leh dawn a ni. a bul atanga a tawr ṭhel khan milo sak leh turin khan ngel ṭeuh nia hei kan lut dawn za thlak viau nat chungin ah kan fapa duat rawn nula tam takin kan star rawn nu leh pa tam takin kan fapa duat kan fapa duat rawn khan kilang leh zawk ang aw a bul atanga tawrh ṭhel khan milo sak tur khan ngel hmasa leh ṭeuh nia. hei a bulah hian kha sawi leh lawk hun fashion hubs tih a awm a tah hian ahh hmeichhe thawmhnaw leh mipa thawmhnaw te pawh an kawl nual a mipui thawmhnaw ahh hak nuam tak tak bun nuam tak tak kha a awm teuh a ni khukhulah khuan eichawp dawr lian leh lun zet a awm bawk a ni khupisia dawr awle lut ang aw. Hei a dawr chhung leh a dawr thenawm te pawh kan rawn tih lan thin kha hei ni pui thawm dawn lo kawl teuh mai a tawn a kan thian te hian he chhung ah hian ni pui thawmhnaw an lo ti thleng a nih hi awm teuh mai hei heng lai hi kawr pan nal tak tak khu pheikhawk te pawh a thawleng chi te an lo la nasa leh hle tawh mai hei lukhum ni pui a khum chi te e-- Hei ah an awm lo a kan lut ringawt a aw a lah hianin hei aw he hei pava laiin a lo pawm kang chiah a naute pakhat. Nun met met len mek dawn a. Bawia nang khawi ang em awm khawi ve nge. Khawi ve nge le. Saiha a ee rawn va pan hian hlawm ve khul ang khaw Tripura la min rawn pan a ela hian Saiha Saiha naupang leh Tripura naupang lun met mek a ni kar hla dun khawp aww RSF fans ngat kan ni an ti zel bawk sia. Hei bawihkei sam khawih hi chu kan zawt tawh lo mai nga sawk sawk te chu ka thla ka hmu kan in vlog ve nasa ka thla ka hmu an dawr chhung hi a nuam raih raih tawt mai ho raihreng sawta mapuia'n tripura naute lu met mek a hetah hian an meh zo hunah tah hian an su leh dawn a ni. Kan suk lai nghak thleng loh ngaw pakhat naute pakhat tal Ticket khat ah khan lei tur ala awm char char tih na ani
Zangaman leh Zahniman Sangniman a awm tawh lo a
eh.

Aww aww alo subscribe vek ru. Chuan aww hei a nuam khawp mai a rasa dawr chhung hi.

Vawiin hian hei vani thil thu ah vani thlak tak in dawr a rawn tlawh zawk mai a, chawhma lam in sahuan ah te vana ka hall ah te agape center ah te nih ka hria program a nei a, he lai ah chawhnu tlai lam a rawn tlawh zawk a, an van nei khawp mai chawhma lai pawh hi fel tin a zei sawt khawp mai hmeichhe tawmhnawi na in zbuang dur tur la na kha khawilai nge ni aww.

Zuk dawr tur ril chu chawlhmun khulai kawn phei i eng nge ni peng hming tak home guard peng bul khan in a hriat rawh ang aw ropai bawk ah aw RSL luhmehna dawr. hei a rawn thleng leh chiah ka lo thlen khal leh a chuan hei pu chiang lo mawn ti hlil lam ah a hnungah hian aw thla te an lo ve sela tawngkam hnih tak te an be leh dawn nia ang kinah eh hei a hman hmawh theih e naute ho.

Ka kawr chu la vawt mai thei niaw tlem jacket kawrlum vel khi lam hi chu zo hrim hrim a tha siam a seno neina thei vel ang chu tawh helai vel kha a vawt aniawm vur tla chap zel nia. Vaphai lawm i awm kha a tha siam a si lo nen a hei chal tlangah programme a nei a hei a kal leh dawn a tiang vut aw tiang vut vut reng hi nia a buai thei khawp aw hei tripura atangin.

Naute a lawm bawk a, aa chham chhe leh dawn ni awm e hei, aw hetah naute aw naute lam pah hi bang naupang hi i tripura atangin rsa lu mehna dawr hi rawn pan nghat nghat mai ni hei. naupang bulah chuan hlim hlim sang mai ni aw hei um char char mai maw aw khukhu naute khu ah lu an su lai lak kan chu mahse a doctor appointment nei lai nia khu aw he like ti rawh le bawihte like aw like leh subscribe ti rawh le. Tunge a hming nia? Rolua. Roluaia. Marcus a ni mai. Eh Marcus a maw? A uang ve deuh em maw? A ni maw? Eh. Ni chian a nia. Eh khai za neih lo em dawn nia draw. Hei. RS a lu menna dawrah lui meh tir bik a invan ni mek draw. Pan a vang vang het a. hetah hei kan naute pakhat hi chai ha naupang ni leh thung a an hla dun khawp mai a hei an match zauha kan thiante hi aw bye bye .

Mi pasam leh pawn te chu rei lo te kei maw mahnia ka rawn kal laiin in tam lutuk a ka lo meh tir ngawt. I khan i siuk zawh hnu khan enge i hnawih oil a mi hair oil vel nge ee ti khan i chhem ro sak leh vek a maw aw he chhem ro sak leh vek a serum kan hre ve em em lo hei mipa kan nia aw. Ka uluk khawp mai hi hi ta bawih a khi ta kan thiam te hian tilang ve zel nge hei fapa mi he he lo ni reng chu hei bawih a saiha lam atheng rawn pan va tripura lam ten chhuak chiah a bawih ni chu hei customer an nei mual hlakar dan khawp mai. chu tah bul te hi sam an sem sem reuh vut vut bawk a
aw hei bawipuia pawh hian hmet zo tep a ni pawh hi saiha lam kan ti kha Aizawl rawn kal lai a nrs a luhna dawrah meh tir ngei ngei ka duh tia hetah bawih hian hmet char bek tih awm khawp mai hei.

dawr rawn tir atlai thawk a a la rei lo viau na thawk senior chu a ni tawh mek hi chu lo a dawr rawn tir atang a thawk an ni vang khan aw
rei lutuk lo dawr hi la ni mahse la a senior a ni tawh a ni a thawk lamah khan Aw hei ah kan han duh tawk ang a, tun tum atan chuan ni dangah kan rawn ti leng a, kan sawi ang khan helaiah hian ṭhi tlek nei tur a lo awm a, hei tun thla ni sawm dum pakhat thaw ṭan zan dar riat a mi tur ṭicket kha helai JRS saloon ah hian lei tur a lo awm reng a ni, sawi ang khan khi kawtah pawhin motor-- pawh a din zawk thei a two wheeler phei chu a din mial mial thei a helaiah hian pava lai an lo mit hual lo pe zung zung zel dawn chu a ni cheng zang aman leh cheng zahnih man a awm a ni chu dawr ah hian awle duh tawng aw hei a la hi lunch hung na te kha a ni a bai bai ule.